Corruption dona movement atanga sanghnih sawm pahnih kuma Delhi-a political party rawn piang chhuak Aam Aadmi Party-in sanghnih sawm pathum atanga vawiin thlenga Delhi-a danglamna tam tak an thlen chungchang leh Delhi mai ni lo Punjab-ah pawh kumin kum tir lam min thlana sawrkarna an siam belh ve leh thu video hmasa lamah kan tarlang fo tawh a. Delhi-a tha taka hna an thawh avangin hmun hrang hranga mipuiten beiseina sang tak neiin an thlir chho zel a ni. Sang hnisawm panga leh sang hnisawm hnih Delhi-in thlanpuia an chak dan leh kumin February Punjab-in thlana an chak dan te khan mipuite beisei party an nihna chiang takin a tilang a. Chutihlai chuan Mizoram-ah pawh ngaihventu leh duhtu an awm chho ve zel. Nikum lam atang khan Mizoram Aam Aadmi Party ngaihventu te hian WhatsApp group te siamin inhmuhkhawm te pawh an lo huaihawt tawh thin a. Tichuan thlai eng emaw zat a liam hnuin Aam Aadmi Party National Council member, North East Incharge ni bawk Pu Rajesh Sharma Aizawlah rawn zinin vawiin May ni sawm pali inrinni chawhma dar sawm khan Mizoram Aam Aadmi Party tuipuitu leh din duhtu te chu meeting neihpuiin Mizoram Aam Admi Party a rawn luh tur thu hi a puang ta a ni. Pu Rajesh Sharma hian Aam Admi Party tuipui-tute mai bakah Mizorama political party hrang hrang aiawhte leh chanchinbu mite a kawm duh thu sawi bawkin chutiang mite nena an inkawm theih dan tur chu ngaihtuah nghal a ni a. Chutiang mite nena an inkawm zawh hnu chuan tun thawh tan ni lo awm tur May ni sawm paruk hian Press Conference nei a Mizoram a Aam Aadmi Party lak luh a nih thu an puan tur thu a sawi. Chutih laiin party hruaitu State OB tur erawh ruat nghal an ni dawn lo va, District hrang hranga hma an lak phawt hnuah a hranin State hruaitu tur thlanna neih leh tur a ni ang. Hetia tun ang huna Mizorama Aam Aadmi Party lak luh a ni tur hian zawhna tam tak a hring chhuak a. Mi tam takin Delhi lam atanga sum leh ther hlo beisei vanga la lut tur niin an ngai. Chutih rual chuan Mizorama Aam Aadmi Party lak luh duhtu leh a bul tumtute hian khulam atangin sum an beisei lo va. India rama la thleng ngai lo thil tha tam tak, Delhi ngeiah pawh tun hmaa Congress leh bjp an inlal chhawk lai a thleng ngai lo. Arvind Kejriwal a kaihhruai a Aam Aadmi Party in a thlen tir teh. Chuti chung pawha India rama leiba nei lo sorkar awm chhun an la ni fan thei teh. Tin, Central Agency hrang hrangin Arvind Kejriwal mai bakah a Minister leh mla rual tam tak, kum tam tak chhung an veh hnu pawha eirukna leh dan bawhchhiatna case hrang hranga thiam loh chantir tur an hmu thei lo te, mi retheite tana nasa taka hna an thawkte chu ropui tiin Mizoramah hetiang sorkar leh party hi neih ve an chak a, chutiang a nih theih nan chuan hma lak ho an chak a ni. Hetianga party lak luh mai hi chu thil har a ni hran lo va, hlawhtling taka kalpui tur erawh chuan thawhrim leh tumruh te, rinawmna leh dikna te nena thahnem ngai taka beih chhunzawm a ngai thung ang. Tin, mi thenkhatin Aam Aadmi Party hi Mizorama political party thenkhat vawchhe tur leh tibuai tur emaw, mipui vote vawt peng tur ringawta din emaw an tih niin a lang bawk. Chutih rualin Aam Aadmi Party hi tute emaw tichhe tur leh tibuai tura din a ni lova, India rama sorkar thianghlim ber kalpuitu party, India ram atanga eirukna hnuai bo tumtu party hi Mizoramah pawh lak luh ve a tha nia an hriat vanga la lut an ni zawk. National Council Member, North East Incharge Nibawkpu Rajesh Sharma sawi angin, tunah hruaitu an inruat nghal dawn lo va, Organising Committee inruat phawtin chumi kaihhruaina hnuaiah chuan District hrang hrangah hma an la phawt ang a, chumi hnua State hruaitu tur thlanna chu neih leh a ni ang. Tin, Delhi lam atangin sum leh pai a invur a theih dawn lo va, sum leh pai beisei vang ni lovin mahni insian chho huam a, Mizorama politics thianghlim chawivul chho zel tura rim taka thawh a tul dawn a ni. Hei vang hian sum leh nihna umtute tan chuan nihna chuhpui chiam chi an nih hmel lo va, politics thianghlim kalpui tura mahni insian chho huam a thawhna tur chi a nih zawk hmel. mi dang leh party dang te a pawng a puia sawi chhe chiam lo tur leh mi mal tak a tu te emaw bei chiam lo turin Mizoram a aam aadmi party tuipui tu te hi an in ngen bawk. Organising committee din fel a nih hunah leh press conference nei a nih hunah an kal zel dan tur leh an hmalakna tur te an la rawn puang zel ang a. tuna tan chuan heti chin hi ni rih se next video ah kan inhmu leh theuh dawn nia chumi hma chu mangtha leh rih vek phawt ule.